Dem baş bînerên hêja, babeta min î îro li ser romaneke kurdî ye. Li ser romana Kûbanî ye. Romana Kûbanî ya nivîskarê me yê hêja Jan Dost e. Candost bi xwe jî ji Kobaniyê ye. Bi rastî romaneke gelekî xweş û ji bo xwendinê gelekî bi coş e. Di hundirê romanê de bêguman gelek bûyer, gelek dîrok, gelek bûyerên ku me bi çavê xwe dîtin lê gelek bûyerên ku winda bibûn li ser mîdyayên kurdî me nedîtibûn mirov dikare di hundirê romana Kobaniyê de bivîne êşên ku Kobanî tê re derbas bûn, şervanên kurd YPG, YPJ çawa berevaniya bajarê xwe dikirin. Di hundirê romanya Kûbaniyê de him jî mirov dikare dîroka dîroka bajarê Kûbaniyê nas bike. Gelek babet û mijarên xweş di nav de hene. Him jî jiyana nivîskar di nava romanê de dikare nas bike. Gelek wêne û bûyerên xweş Di nava romana Kûbaniyê de hene. Ez hêvîdar im hûn dikarîbin vê romanê bi dest bixin, bixwînin, bêtir navaroka wê nas bikin. Niha vîdye kurto vîdyeke biçûçik xwendekara min î hêja me î li ser romana Kûbaniyê amade kiriye. Ez hêvîdar im ku hûn demeke xweş pê re derbas bikin. Ka em li me î guhdar bikin. Dem baş bînerên hîja îro ez dixwazim bi were li ser pirtûkekê biaxivim, pirtûkeke pir bi bandor bû ji min re û ji ber vî tiştî ez dixwazim îro bi were parve bikim. Navê romanê Kobani ye. Ya candost e û bi hin zimanan jî derketiye, bi zimanê kurdî her wiha ê kurmancî û ê soranî jî, bi zimanê farsî û bi zimanê erebî jî derketiye. Bi zimanê kurmancî jî ev roman çar sed û heşt rûpelê wê ne. Hinekî dirêj e ji hinekan re lê ez bawer im yê ku dest bi xwendina romanê bike wê ji destê xwe nedayne ta ku xilas bike ji ber ku nivîskar dizane çawa mirov bixe nav çîrokê de. Belê. Ez dixwazim niha ji we re bibêjim ev roman li ser çi ye, mijûlî çi ye û mijara vê romanê çi ye. Gelek tişt tê de tên gotin. Wekî şerê DAIŞ'ê di hezar û çardehan de Dema ku DAIŞ kete yan derbasî bajarê Kobanî bû, Kobanî li Rojavayê Kurdistan li Sûriyê, dema ku gelek gelek kes koçber bûn, dema ku gelek gelek şervanên YPGê ketin, şehîd ketin. Ev tişt di ku di romanê de hene û çi çî din di romanê de heye, dîroka Kobanî di romanê de heye, dîroka lehengîn romanê tê de ye. Û tiştê tiştekî din jî tê de heye, elementên awtobiyografî tê de hene, an ku Can Dost li ser jiyana xwe, li ser zaroktiya xwe, li ser jiyana xwe yî anha diaxive bi awayekî pir xweş û bi Kobanî ve girê dide. Belê. Ez dixwazim destpêkê de ji we re çend rûpelan bixwînim û ez pêvî me bi dilê we be. Beşê ku ez dixwazim ji we re bixwînim parçeyek ji beşê çaran e, mûmên bin axkirî. Ber bi roj hilatê ve diçim. Berê min êdî li Hareta Şerqî ye. Li Kobaniyê wisa digotin ê. Ji Mexferê û Mihella Seyda heta Kaniya Ereban û Girê Kaniyê me digotin Hareta Şerqî yan ku taxa Rojhilat. Ji navendê re digotin bajar, ku ew jî dukan bûn û cihê bijîşk û dermanfiroş û pîşekaran bû. Gulavçî, nalbend, tenekçî, dondurmecî, beqal û keskayîfiroş û her nifşê pîşekaran xwe li navendê girtibûn. Ez hêdî hêdî nêzîkî xaniyan dibim. Xaniyan? Ez tu xanî nabînim. Komên bilind ji beton û şîş û kevir û doşek û palgeh û lîstokên zarokan û masa û kursî û text û her tiştên malan. Kolan in lê bi erdê ve ne. Bêdengî li wir zelal diaxive. Ew nexanîne, kavil in, kavil in. Xeyala min hevokê rast dike. Ez hêdî hêdî nêzîkî kavilan dibim. Nêzîkî wan komên bilin ên ji betonê ku berê cî û warê xelkê vî bajarî bûn dibim. Bêdengî, bêdengî, ji dûr ve dengek tê. Guhê xwe didimê, dengê motorsîklêtekê ye. Tenê ew deng nîşana jiyanê ye li wî bajarê Xopan. Balindeyek jî nîne ku bifire. Berê xwe didim ezmên ve diciniqim. Li jora min bi sedan qijik difirin. Ezman nîne. Ezmanî ku em nas dikin nîne.

Di nav kavilan re baz dibim, di ber mizgeft û mal û dikanên hilweşiyayî re diçim. Tirsa mayînan di dilê min de ye jî lê ez baz didim, li ber xwe nanihêrim. Dengê xîzexîzekê li dengweşiyên mînareyên mizgeftan tê. Mîna kesekî ku şer jê dibe dengê ne zelal ji wan tê. Minare paldayî ne. Mîna terman yan nexweşan li ser kavilan par dane. Hatina xwarê ew pê çiyên Xwedê. Tenê ew nalîna wekî xîze xîzan ciwan tê. Çavên min li misîneke av avê dikevin. Misîneke destmêjî li hewşa mizgefta mezin a li bajêr. Ji ber ku ez pir tî bûme berê xwe didimê. Misînê radikim ku bi ser xwe dekim. Xwîn tê de ye. Wê misîna tijî xwîn ji destê xwe diavêjim û wekî dînan ji wir baz didim. Çend sed metre bi alî başûr de baz didim û li ser destê xwe yê çepê dikevime kolana dirêj a çarşiyê ku bi alî mexferê seraya hikûmetê û kaniya ereban û mihela Seyda de diçe. Di nav dikana de direvim. Dikan, dîsa xeyala min hevokê rast dike. Di nav kavilên dikanan de ku li vî alî û li wî alî kolanê mîna ku ji sekinandinê westiyabin û êdî xwe dirêj kiribin didirevin. Ji serê çarşiyê heta dawiya wê ku nêzîkî mehela Seyda ye ez bi yek nefesê direvim. Tevî ku kavil hemû dişibin hev jî ez nas dikim ku êdî giha me kolana ku wê min derbasî mehela Seyda bike. Ez ecêb namînim. Bi koranî bûya. Bi koranî bûya jî min ê rê bibira ser mihela xwe. Cihê ku ez lê ji dayik bûme, cihê ku min cara yekem li wir dilê xwe ji keçikeyekê re vekiriye û jê re yekemîn nameya evînê nivîsiye. Cihê ku min yekem car keçek ramûsaye hembêz kiriye. Cihê ku min yekem hêsir li lê barandiye. Cihê ku ez li wir fêrî yekemîn tîp bûme. Yekemîn peyv min li wir aniye zimên, gava xwe ya yekemîn min li wir avêtiye û helbesta yekemîn jî min li wir nivîsiye. Cihê ku dê û bav û bira û av û pismam û kalik û pîrik û cîranên min di axa wî de veşartîne. Cihê ku min sî û pênc sal li wir di nav toz û herî herî û xiracir û evîn û qehr û hêvî û tirsê de bi horandiye wê çawa ji bîr bibe? Belê, ez spasiya we dikim ku we guhdarî kir. Ez dixwazim bibêjim jî ku ev roman êşeka pir mezin xiste dilê min. Min nivîsek jî li ser nivîsandibû. Min nivîsandibû ku tevî ku min bajar nedîtiye Ev roman hişt ku wêneyek li pêşiya çavê min were resimandin, wêneyek ku dihêle ez bibim parçeyek ji vî bajarê mişt kul û derd. Ez dibêjim xwendina pirtûkan bi dawî dibe lê êşa ku em dibînin bi dawî nabe. Hîn dawiya wê nexuyaye, ne diyar e lê ez hêvîdar im ku rojekê ji rojan em bibêjin ku ev